Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Ini mandang datai baru ngemai ke bala uchu dua bengkah jerita ari dua iku uchu ti nangkup pengawa nyadi inu misi. Jerita ke terubah kitai baka ke malam tu uchu. Datai ari siku uchu asal ari pelilih menua Semunjan. Tan Peritika ba sebengkah sepital besai adap ke menua Malaya ba taun dua ribu empat mu nya. Endang iya baka selama, turai bala uchu udah diserurek ayu sebedau dikerenut ini pansut ke ruai kitai baka ke lemai tu uchu. Baka selama, ini ngena nama sika nyadika nama karung uchu tu, awak ke nyamai ini nusi jerita, ini minta ampun uchu. Enti semua nama ba jerita kitai tu, Bisi setamang enggau bala uchauk. Baka tu ku pengingat siko maya peritika ba sebengkah sepital besai ba menua Melaya. Nama sepital tu dilalai kini laban bebasaka bala uchauk ti gawa ba sepital nya sereta bala uchauk ti berubat dia. Maya nya, sida sebakih bisi lima iku peritika ba sepital nya. Siku ari sida empat sebakih iya nya benama Rito petunggal siko empu. Sida lima diau ba kuarter sepital besai nya empu enggai berundang nyewa rumah ngichakka sin bisi digalau meh kenu betudah tuai iya uchu. Ngambika nyemetak agi uchu, bilik sida lima iya sitak kediri lalu pangking sida sebuat nunga bilik besai jamban enggau bilik mandi begulai. Pangking sida sebuat chukup iya pemesai ulih. Enam buah katil atas baruh. Reti iya uchu katil dua ringkat, tiga pasang. Maya ti tama ruang bilik nya, dia ba utai dia nyelai amat ku sika uchu. Baka bau bilik lama enda dibuka tauka lama enda diwan orang. Selemai-lemai nya meh sida sebuat beradu bekemas ke utai semua. Tembu beradu urung iya jam semilan malam, siko dulu mandai. Sida empat ke bukai agi duduk ba bilik besai. Maya siko ti mandai, dia siko ngasai. Asai ke bisi urang beratika iya. Kebuah pia, laban bisi bau rengut minyak angi. Ukai ga nya uchu bau simpu sabun siko. Enda ga sika kiruh nal. Baru deka betanyah tudah sika. Sepek iya belakang iya. Asai ke bisi dirima sutai buak panyai. Ensugau meh tudah sika angkat. Engka bala bakih iya bisi nulik apa semua. Tang, nadai gi iya meda semengat mensia bukai kelimpah ari siku iya aja ba dalam bilik mandi nya. Nyepik baka nya. Berumban tu udah siko betanya iya. Udah tembu semua, iya pen lalu pansut ari bilik mandi lalu belanda ngelawa bala bakih iya ba bilik besai. Agi meh musu meh tu udah siko laban ti enda belap manah ko kita ucho. Bala bakih siko rangap-rangap aja meda ulih siko bekenyo. Geli amat aku mandi tadi. Asai ke bisi urang mansa belakang buak iya nipas belakang aku. Pia ko sika madah ke bala bakih iya. Ninga utai tusi sika, angkat bala bakih iya ngelawa bila mandi. Lebuh sida sebuat udah datai ba bilik mandi, dia sida nyau ngapu laban sida bisi meda gumpal buak panjai betabuk nyau segenggam pemaioh buak nya ko kita ucau. Balat amat buak dai rarai. Pia ku bala baki ah sika. Ukai buak aku nya narai buak ku bisi uban. Pia ku sika nyaup sida laban gumpal buak nya mayuh uban. Meda utai baka nya sida sebuat semina beperening pangan diri aja enda tepansut ke leka jaku agi. Tembu sika begari sida sebuat lalu semayang ba bilik besai. Benung sida sebuat semayang. Dinga sika, bisi munyi mayau ngeramik mua empelua tunga ke dapur. Ninga te munyi nya, berumban petunggal sika. Rita tu tadi ngabas engka bisi mayau deka makai lauk sida sebuat. Peda sika, Rita deh sedanih aja datai ari dapur. Mua Rita pucat sereta getek-getek aja. Manah kitai angkat ari endua tu, anang tinduk ditu kitai. Pia ku Rita bejaku. Aku bisi meda indu ba luar mua empelua kitai ba dapur. Kitai tu ba tingkat tiga dini bisi mensia ulih terebai. Ukai bisi kaki lima ba belakang dapur kitai. Pia ku Rita nampung jaku iya enggau sabar-sabar. Dini kitai tinduk enti pindah malam tu deh? Pia ku Bakih sika siku nyaut. Sika enda memunyi aja laban sigi buyan nya gegetak aja bai ke takut. Malam nya, sida lima tinduk malai lantai ketegal ti takut nengalik tilam sitai siku. Dia meh sida lima tinduk ngempit pangan diri. Pangking sida sika nya bisi siti mua empelua cheremin aku. Bedau digantung tiri, siku enda meh sida sebuat ingat ke mua empelua nya nadai tiri. Sida sebuat ti tinduk nya ko kita uchu. Enda madam ke api pangking, semina api bilik besai, jamban enggau dapur aja padam. Udah ga pintu pangking sida sebuat enggai nyadi tikup laban kerepau iya tingkal muat ari atas kalai. Telenga mimit meh pintu pangking sida lima. Enda mukai-mukai urung iya pukul dua tiga puluh dini hari. Sepe sika, Rita ngerak sida sebuat. Sida pendani magang. Ke Batang nal, Rita ka angkat ke mit maya nya ko kita uchu. Tang lebuh Rita nukang ke pintu, dia dia bisi meda indu siku benung mangku anak mit duduk ba bilik besai. Mua indu nya enda dipeda laban indu nya nensam ke mua. Tang pala indu nya berupai rawak bisi sebengkah-sebengkah endur lalak nadai buak. Ninga baka nya, bela bepegai jari meh sida sebuat nilik ari pintu pangking nukang ke pintu begadai-gadai. Iya meh pintu udah chukup endu sida sebuat nyeling. Dia deh indu nya udah ba mua pintu pangking sida lima. Baju indu nya. dibalut darah dipeda sika. Udah nya utai dipeda sika pen lalu petang. Sika pen luput dini hari nya ko kita ucau. Tang lebuh sika ti udah ngeleda, sika lalu nanya bala bakih iya utai ti dipeda iya. Tang meh sida empat madah nadai meda indu nya. Semina siku sika aja meda indu nya degi-degi ba mua pintu pangking sida sebuat. Sika ti ngeleda nya kira iya lalu pukul tiga dini hari. Enda tinduk mih sida sebuat semalam-malam nya ku kita uchu datai ke pagi. Sida lima semina semayang ngeringka semengat diri. Tang meh munyi utai nya ngerambak mua belua sida tunga ke dapur. Meruan bisi ko kita ucau. Pia mega bisi munyi urang mandai. Penakut sida lima malam nya enda ibuh sebut ko kita ucau semutai enda tekemik ba tanjut. Ia meh ari udah pagi sida sebuat seretai nurun peritika lalu nusi ke bala senior sida ia ti bebansa Laut asal ari menua nya empu. Melut mata sida nya ninga utai ditusi sida sika sebaka ia. Meda baka nya, senior siko lalu nanya, Berapa luma bilik kita? Sika lalu madah, Peda sika mua sida pucat ninga sika madah luma bilik sida sepuat. Sekumbang kuarters baru nya tembu sepuluh taun ke udah. Bedau kala bisi orang diau ba bilik nya sepengudah siku indu misi ngandung parai munuh diri ba bilik nya. Pia ku bala senior sida sika nyau uchok nusi. Sida lima nyau gegetak ninga utai ditusi bala senior nya. Lemai nya mega sida lima pindah ngagai bilik bukai. Semadi amat tama bilik nya baru ko tudah sika uchok semadi ngambi keresa. Nya pun, Rita bisi meda orang ngepai baka meri selamat jalai. Maya iya nutup api bilik besai lalu nutup pintu laban Rita dudi sekali. Nya naka pengingat uchu sika megai pengawa nyadi indu misi. Sekumbang ti udah pindah, nadai agi meh sida sebuat meda utai nyelai. Pia mega ba sepital din nadai kela kena kachau semua tang bala bakih sika ke bukai bisi ditundoi utai laban sida sebuat pritikal siang aja kenu ku sika uchu ukai maya malam bala senior aja gawa malam nyadi kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua uchu jerita kitai ti kedua uchu pengingat ti dipedua uchu bia ukai nama amai Nyadi uchu bia asal ari menua Mukah bangsa Melanau. Jerita iya maya nyadi indu misi ti udah nyadi bedau bangat lama tu ku deh. Meri besai terima kasih ngagai uchu bia udah bedua peneleba diri ngeragak ruai kitai uchu. Bendar nyerurik turai tudah tuai pia pen amat meh tudah tuai rindang leka jaku ti dikena iya. Udah dikalih kayu ngagai leka jaku Iban adap ke menua ulu. Ini minta ampun, enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita Uchau. Bia Tua Sari Mukeh tang gawa ba sebengkah sepital besai tunga ke menua kitai kitu. Enda ibuh ini madah nama sepital ti endu bia gawa ne Uchau. Ini enda meh nemu nama sepital nya uchu laban bia enda madah enggau nyemetak. Munyi ku tudah tuai, bialah rahsia. Munyi ku Siti pia ku uchu bia uchu. Nyadi laki bia Iban asal orang Kenawit. Nyau nyadi orang Kenawit tudah tuai laban. Rumah seduai ba Kenawit tang maya utai tu nyadi. Bia agi diau ba kuarters dalam sepital, bedau meli rumah tunga ke Kenawit. Laki iya maya nya agi gawa ba Malaya nyadi bumba bedau pindah ngagai Sarawak. Enti sida pulai gawa, jalai ngagai kuarters bisi mansa bilik bangkai. Keterubah iya suba bisi ka gegelik mimit. Tang nya udah lama enda ga takut agi. Enti suba enda kala kediri biar pulai tauka mansang ari quarters nya. Enda tau enda beraban bebala mayuh. Udah ga pintu bilik bangkai nya nunga ke jalai. Peda magang meh peti ais dalam din maya pintu bilik bangkai nya tukang. Bisi dilemai siti, rambau maya nya kubit semilan belas benung balat amat ngerekai. menua kitai uchup dalam kandang taun dua ribu dua puluh suba. Amat lelak sida nadai ngetu sekali, makai pen semutik ulih nyuap udah nya gawa baru kenu ke tudah bia. Iya ga bekena ke baju niki ke bulan dua belas jam naka pemerinsa ke tudah bia uchup. Semina sida ti gawa ba sepital aja nemu uchup au bangkai orang kapa nanya kelebih agi orang tuai. Betegaring aja lantik ke ditumbai. Chukup sinu meda bangkai tu deh. Pupu bangsa aja meh nya dia ko kita Uchau. Bia enda enggau bala bukai negu bangkai semina ngaga riput pemarai aja ba opis. Opis sida mimit aja ukai opis besai ti si bilik bedeh. Tiga iti aja komputer bisi ba opis nya. Nyadi bia ngena komputer muak ke ti si pintu nunga cheremin aku. Bentara ke jalai enggau Lugan mit, tisi opis bia enggau bilik bangkai. Kira ke betimpai meh nyau ucau. Jam maya nya, nyau deka manggai pukul sepuluh malam. Bia ngambi uti empat jam. Ka pe enda, pengawa bedau mayuh deka dikereja. Mekang endar pengawa tu. Tembu ke dulu, majak mayuh iya enti ditampi. Pia ku bia bejaku kediri dalam opis. Angkat biong lawa dapur lalu ngaga ai milo. Bisi siku indu bisi enggau iya dalam opis maya nya. Bakih bia nya tadi agi duduk ba bangku nunga komputer. Benung bia ngaga ai milo, dia deh bakih iya nya ngangau. Bia, uji peda deh ini tuai nyin. Nama pengawa iya degi-degi ba bilik bangkai nyin? Pia ku Bakih iya. Ninga nya, ada beguai meh bia tu tadi. Deka meda. Nyenguk mimit pala bia ari pintu laban dibuka iya mimit. Peda bia, bisi siku ini tuai orang ngena baju kurung bechurat gadung degi-degi ba mua pintu bilik bangkai. Beh. Sapa giga iya dia ni? Pia ku bia ga. Dini urang tau tamak kiak bia? Tambit pintu tua nya pia ku bakih iya madah. Ninga munyi nya, sepik bia tu buah ada chelap taja ngena baju bulan. Kebuah bekena ke baju nya ku kita ucho, taja sida enda nego bangkai, tang sida suah nyambut bup lis urang ti nadai laban kumbit semilan belas ari bala indu misi bukai pia ku nya ucho. Sekali kena aja baju bulan nya kena ku uchu bia. Abih sip baju nya tadi lalu dibuai. Bulu tudah bia pun berasai ngerenyang magang. Bakih bia lalu angkat nyendi bia. Salah tu bia. Utai bukai peda tua nya. Pia ku Bakih nya bediri nyendi tudah bia. Besampi aja metua minta lindung petara nyagang mata ketua. Ku bia ge nyaut. Seduai Sebakiah sama bela takut biar semutai kena gegetak aja. Ngirup dulu tua ngica ke ati ti takut bisi berinsu mimit pia ku Bia seraya ke nyengkau ai milo dua gelas ari dalam dapu opis. Seduai pen sama duduk bela nunga cheremin nako nya. Baru deka nyirut kai Milo, peda seduai bisi ayah seorang mansa cheremin naka. Taja cheremin nya tambit tang agi ulih peda senaya orang mansa laban panchar api kaki lima. Dia deh seduai sebakih bisi meda ayah seinik tua orang bungkuk bebaju lengan panjai bechurak gadung. Utai ti nyelai ko kita uchu, ini tuai nya ti bejalai nadai memunyi rejat tapa kaki. Mimit nadai meh munyi. Biau enggau baki ayo sama megai jari pengendiri. Dinga ini nya tadi nengkuk pintu dua kali udah nya ngetu. Enda lama udah nya tengkuk iya baru dua kali. Seduai sebaki iya bela nang keretik bela gegetak aja. Biau sigi udah nyabak. deka nyerauh tang merang asai ke tekunchi. Iya meh ketiga kali ini tuai nya nengkuk pintu ko kita ucau. Ini tuai nya lalu ketawa ko kita ucau. Ketawa ini tuai nya enda besai munyi ketawa nundi tauka nyindir aja munyi tu ko iya ucau. Ah, munyi nya aja mimit ja. Ninga munyi nya, peda bia bakih iya udah merusut luput. Bia deka nangkap bakih iya ngaika bakih inya tepangka nemu nya bia empu pen sama luput. Nasit pintu enda dikunchi seduai sebakih iya, ku kitai uchu. Bala indu misi bukai ngeseh ngagai opis meda seduai nadai nyaut talipaun. Datai sida ba opis, meda Bia enggau Bakih iya nyau garing-garing ba lantai. Udah ti ngeleda, seduai sebakih pen dianjung pulai ngagai kuarters. Seninjik bendar ga ku kita uchup seduai sebakih sebilik. Udah ti datai ba kuarters, seduai sebakih sembayang rosari datai ke jam dua pagi sebedau Ninduk kediri. Seduai sebakih ti induk semina empat jam aja. Puku enam, Dani baru ga nampung pengawa. Chukup merinsa maya kubik semilan belas suba kenu ku Biau cu. Ini tuai nya nadai ga diambi mimpi semua. Sigi utai nya deka ngachau meh uchu. Bela angat enda dapat Biau enggau bakih iya maya nya. Tang, ngai nyadi kemisi laban orang ti kena kumbit semilan belas pia mega orang ti bebadi laban penyakit nya enda nemu nadai tiap hari. Jerita Bakih Bia embai pansut kini uchu. Diatu, Bakih Bia nya udah pindah ke bukai laban ti niki pangkat nyadi staff nurse. Bia pun baru tiga bulan tu tadi niki pangkat nyadi staff nurse. Tang biar agi gawa ba sepital nya, biar agi bisi jerita nyelai deka dikungsika iya, kenu ke tudah tuai uchup. Tang nganti iya bisi awak iya bekunsi ngagai kitai uchup. Terima kasih ngagai uchup Bia laban udah bekunsika jerita iya. Nyi, nya naka jerita kitai baka ke malam tu uchup. Jerita bala uchup ti. Udah napi penguji lebuh maya ti bejalaika pengawa nyadi indu misi. Meri besai terima kasih ngagai kita ti mangku pengawa nya uchu. Pementas, penyiru sereta pengelikun kita nyaga mela tudah ti sakit lengit, ukai serampu orang ulih mangku pengawa nya. Terima kasih sekali agi au.